एना किया झुक के गाड़ी चला रहल छ रौ की कहियो काल्हि एगो साइकिल वाला साइकिल से ठोकर मार के पीठ लचका देलक यार आ ऊपर से की कहिए बउआ तू तो बहुत किस्मत वाला छ अच्छा अरे हम पूछलिए हम कहलिए कि एक तो तू ठोकर मार देले है आ ऊपर से कह रहल छे कि तू किस्मत वाला छो बउआ से किया हो फेरो की कहलको तो साइकिल वाला कहैया देखी बउआ आइ हमर छुट्टी छै ताहि दुआरे हम साइकिल चला रहल छियै नहि तऽ हम ट्रक चलबै छी एखन तक तू सब सीधे नरके पहुंचल रहिते ओना हमर नाना बाबा सेहो चारि पाँच दिन पहिले नर्क लोक पहुँचलखिन हेँ आइ हुनकर सारा झप्पी छन नर्क लोक मे दुनू आदमी के बढ़िया जमतो ओहो तोरे टाइप के पागल छलखिन है अरे हम तोरा पागल आदमी दिखा रहल छियो रो हम कोन हिसाब से पागल आदमी त तोरा ना त पागल हम के रहो पागल ना रो भाई ई कतऽ आबि गेलियै यार कोन जगह छै ई रो अजीब जगह छै अरे भाई हमरा की पता यार हमू तो तोरे संगे छी ने दक्षिण दिशा से आयल समस्त आत्मा दक्षिण बारी कात जाकर इंतजार करू ताबे तेल गरम भ रहल छै बेरा बारी के सबके फ्राई कैल जायत एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी हेलो ई कोन गाम छै भाय गाम नहि रे बेचना बेटा धाम छै नर्क धाम रौ भाय स्वागत छौ बेचना बेटा करिया तोहर नर्क लोक मे नर्क लोक जो स्वर्ग नर्क वाला जे नर्क लोक होइ छै से नर्क लोक यऽ हाँ रे बेचना बेटा करिकवा ई वह नर्क लोक छै अरे हम तऽ बाइक राइडिंग करे के लेल घर से बाहर निकलल रही तऽ नर्क केना पहुंच गेलिए यार काल्हि जे छै से याद छौ एगो आदमी तोरा साइकिल से ठोक देने रहो जे तोहर पीठ लचक गेल रहो वएह आदमी आई ट्रक ल के आयल छलो उड़ा देलकै की हमरा दुनू आदमी के ट्रक से अरे तहने त एत पहुँचले है तू सब नर्क लोक में ठोक दल को तहने न पहुँचलिए ओ सार के साइकिलो चलबो नहीं आबै छै यार नवसिक्का चलैयो ट्रक वाला यार एखन ओ साइकिलो ठीक से नहि सीखने छलियै ट्रक चलेनाइ शुरू कऽ देलकै सर ट्रक वाला बजर खसुआ ओहि रास्ता बाटे बेकार में आबि गेलो यार तोरा कहने रहियो ने पुआर बाद के रास्ता से चले छी सर छौरी के चक्कर में दक्षिण बार वाला रास्ता से लोका आबि गेल आ संगे संगे हमरो मरवा देलक सर अरे हमरा की पता ओ ट्रक वाला नवसिखा छै यार हमरा की पता की एखन ओ ट्रक चलेनाइ सीखे रहल छै दक्षिण दिशा से आयल ई समस्त आत्मा के देख रहल छी ने ओकरे ट्रक से उड़ि उड़ि के एलैया नर्क सबटा रौ ऊपर एते आदमी के ट्रक से उड़ा देलकै की कहियो जहिया से साथ ट्रक चलेनाइ सिखलकै या तहिया से हमरा ओवर टाइम करऽ पड़ि रहल अछि नर्क में यार जकरा तकरा उड़ेने फिरे छै ओहि रास्ता पर जते आदमी छलैया सबके उड़ा देलकै ओ ट्रक सीखै के चक्कर में अरे यार ओकरा खिलाफ क्यों एखन तक आइ तक कंप्लेन नहीं केलकै है पुलिस में अरे भाई कियो जिंदा बचते तहन न कंप्लेन करते जाकऽ ओहि कोर्ट में आ गवाही देते जिंदे ने छोड़े छै ककरो जकरा तकरा उड़ा दै छै ओहि दक्षिण दिशा से आबय वाला आत्मा में दस टा पुलिस वाला सेहो छै राव ऊपर दस टा पुलिस वाला के ठोक देलकै ट्रक से तू पुलिस वाला के बात करे छै यार काल्हि खून जे छै से मधुबनी के लोअर कोर्ट के सीनियर जज के उड़ा देलकै ये राव ऊपर ई सीनियर जज जे अदालत कुमार झा ई छथि जिनकर घरवाली झंझारपुर वाला वकील सने उड़हर गेल छलै हुनका दिया कहै छियै यौ अरे हाँ हाँ वैह वैह वैह वैह अदालत झा वैह अदालत झा के सेहो उड़ा देलकै बेचारा के कहता एखन हुनकर थाईलैंड जाकर मसाज करबे के उम्र में अतः नर्क में आबि के गरम तेल से फ्राई होवे ला ए हमरा माफ कऽ दिअ यमराज जी हमर बियाह नहि भेल अछि हमर उमरे की अछि दस बारह साल बस हमरा वापस धरती पर भेज दिया यमराज जी तथास्तु अरे चित्रगुप्त ने जी की कह दिलिए अनर्थ घोर अनर्थ भगले सॉरी सॉरी गलती से निकल गेल मुंह से यार महाराज पहिल बेर कियो वरदान मंगलक तो मुंह से तथास्तु निकल गेल है अहाँ से वरदान मांगने चला ओ तो हमरा से मांगे चला ने वरदान अहाँ से कहा मांगे चला ओह हमरा भेल जे हमरा से मंगैया एगो काज करू अहाँ दुनू अपना मे आपस में डिस्कस कऽ लियौ के गलत छथि के सही तहन हम जे छै से निकलै छी प्लेनेट अर्थ लोक के तरफ से तऽ हम अहाँ सबके बकवास अहाँ सब बकवास करैत रहू अपन ठीक छै हम जा रहल छी ठीक छै जाओ निकालो हम सब एतऽ फैसला कऽ लेबै